רבי דוד היימער זאגט פאר אידישע קינדער הוה אז קיין נמר וקל קיין נשר. פארוואס איז רבי דוד היימער קומט זאגן פאר אונז ווי אזוי אונז זאל מיר זיך שטארקן אויף אונזער נסיונות זאגט ער מען זאל זיין גרינג קיין נשר, א נשר וועגט פֿופֿצן זעכצן צוואַנציק פונט, סאו קליינע פייגלעך וועגן אנסעס. אבער די תירוץ איז א מוראדיגע תירוץ. די קליינע פייגל וועגט טאקע זייער ווייניג, אבער ער קען נישט פליען זייער הויעך. די נשר פליעט הויעך די העכסטע וואס קען נאר זיין. די וועיט וואס ער האט, דאס ער וועגט מער, זיינע שוועריגקייטן וואס ער האט, דאס איז גורם אז זיי פליען הויעך. רבי איד מטייבה קומט זאגן פאר אידישע קינדער, אונז האמיר שוועריגקייטן. אוודאי, יעדע איד האט זיינע שוועריגקייטן. מען גייט אויפן גאס, ס'איז נישט מעגליך, זאכן וואס מען זעט און און מען האט נסיונות און מען האט שוועריקייטן, פון מורא'דיג שווער, אבער די שוועריקייטן גייט דיך מאכן זאלסט פליען אזוי הויך, איינמאל מען איז זיך מתגבר אויף דעם, די פילינג וואס מען האט נאכדעם, די לעבן וואס מען האט נאכדעם איז א דערהויבענע לעבן, שטייט אז אלכסנדר מוקדון האט געזוכט איינצונעמען די גאנצע וועלט, ער איז געפארן פון איין מדינה צום צווייטן. זאגט תוספות נאר ווען די זאדעלע וואלט זעהן זיין גאנצע מדינה פון אויבן זעהן וואס טוט זיך דארט איז ער גענומען א אדלער ער גענומען א נשר און מיט דעם איז ער געפלויגן וויאזוי פליט מען מיט א אדלער זאגן חזל ער האט גענומען א אדלער ער האט אים אויסגעהונגערט פאר דריי טעג נישט געגעבן צו עסן נאך דריי טעג האט ער גענומען א שטיקל פלייש געבראטן עס האט אריין און ער האט גענומען א שפיז אריינגעשטעקט די שטיקל פלייש ער האט זיך ארויפגעזעצט אויפן אדלער. און ער הייבט עס אויף, די אדלער וויל עסן, נאך דריי טעג נישט געגעסן, הייבט ער זיך אויף צוזאמען מיט אים, ער פארט מיט אים, ער וויל פארן רעכטס, האט ער גענומען דעם שפיז מיט די פלייש, געוויזן אויף רעכטס, די אדלער מיטגעפארן, ער האט געוויזן אויף לינקס, אראפ, און מען אראפגעפארן, און אזוי האט אלכסנדר מויגן דער ערשטער. וואס האט ערפינדן אז מען קען פליען אין די לופט, און זאגט די לייוו מאטכע אין תלמוד חפץ חיים זאגט ער איז דא א מדרש וואס שטייט אז ס'איז געווען איין מאל וואס אלכסנדר מוקדון איז געווען אינמיטן די אקיינוס אינמיטן די ים אינמיטן די אושען און ס'איז אים אויסגעגאנגען די פלייש ער האט געדארפט כסדר געבן פאר די אדלער זאל פליען ווייטער ער האט נישט מער וואס טוט מען די מינוט די אדלער גייט זעהן אז ס'איז נישט דא קיין פלייש מער לאזט ער אים אראפ אינמיטן און ער פליעט ווייטער. שטייט אין חזל אז אלכסנדר מורד ווען געווען א קלוגער, ער האט גענומען זיין שפיז, ער האט אראפגעשניטן א שטיקל פלייש פון זיין אייגענע פיס, און דאס האט ער געוויזן פארן אדלער און אזוי איז ער אראפגעקומען בשלום. ברענגט ער ארויס דארט דער תלמיד פון חפץ חיים, צו קענען פליען אין די לופטן דארף מען אמאל שניידן שטיקער פון זיך, אונז האבן געשמועסט, רבי קאלקאנעשער, ס'איז שווער, אבער מען הייבט זיך אויף מורא'דיג הויעך, וויאזוי האלט מען זיך הויעך? ס'איז מורא'דיג שווער, מען דארף שניידן שטיקער פון זיך, ס'איז שווערע נסיונות, אבער ווען מען ברעכט עס דורך, ווען מען לעבט עס דורך, לעבט מען גליקליך, מען לעבט צופרידן, מען פליעט אין די לופטן, מען קען אראפגיין, מען קען ארויפגיין, מען.